मिथिला सचू जी काल्हि तऽ बड़ा पूरा तामझाम तमाशा भेलै जी जी तामझाम तमाशा भेलै काल्हि तऽ जनसुराजके पैघ रैली भेल ओकरा पर तरह तरहके बात भऽ रहल है जी जी आ, लेकिन भीड़ तऽ ठीक ठाक रहै जी एक तऽ ओकर की अहाँ केना देखै छियै एक बात दोसर की काल्हि कांग्रेस के जे पलायन रोको नौकरी दो जी जी जे अभियान रहे ओकर अंतिम रहे मुख्यमंत्री आवास घेराव के कोशिश भेलै बहुत लाठीचार्ज भेलै वाटर कैनन के इस्तेमाल भेलै जी जी एकरा केना देखै छियै दोनों के अहाँ समझिया मिथिला के संपादक छियै तऽ समझिया मिथिला एकरा पूरा कोन पर्सपेक्टिव में देख रहल है जी जी काल्हिखन दू टा महत्वपूर्ण जे छै से एतऽ पॉलिटिकल पटनामे अथी रहै प्रशान्त किशोरके रैली रहनि जे रैली मने शुरुआतमे बुझल रहै जे अथी भेलै किछु यूट्यूबपर फोटोसब वायरल भेलै लेकिन साँझमे जे पाँच बजेके आसपास ओहिठाम भीड़ नजरि अएलै आ प्रशांत किशोर जे छै से नीतीश कुमार पर खूब हमलावर भेला आ सबसे एहिमे एकटा हमरा नहि लेकिन की लगैए की भीड़ हेतै मतलब लोक केओ कहै छै दू लाख भीड़ रहै केओ कहै छै एक लाख भीड़ रहै के अन्दाज मोटा मोटी प्रशांत किशोर जे छै से भाषणमे कहलकै जे दू लाखके लगभग आदमी छै आ पाँच लाखके हुनकर सभक टारगेट रहनि मने तैयारी रहनि जे पाँच लाख आदमी गाँधी मैदान औतै लेकिन ओ कहलखिन जे एतऽसँ ताबे प्रशासन सहयोग नहि केलक बहुत रास लोक जाममे फँसल रहि गेलै हमरा एहि रैलीमे गौर करबाक बात ई बुझाएल जे एहिमे आन जे प्रोग्राम सब होइ छै ओहिमे प्रशान्त किशोर जे छै से नीतीश सङ्गे जे छै से आर जे डी पर सेहो हमला करै छथिन एहिबेर काल्हिखन जे कार्यक्रम भेलै हुनकर एहिमे तेजस्वी या राजद परमे कोनो हमला नहि केलखिन हेँ डायरेक्ट जे छै से नीतीश कुमार पर हमला केलखिन हेँ कतेक तऽ किछु तऽ एहन छै जे व्यक्तिगत अथी टिप्पणी सेहो केलखिन हेँ ओ तऽ प्रशांत किशोर ई रैलीक बाद की लगैए प्रशांत किशोरके लीडरशिप स्टैब्लिश भेलै या एखन नहि भेलैए रैलीमे लोक एलैए भीड़ एलैए लेकिन प्रशान्त किशोरके जे एखन हम नहि बुझि रहल छी जे ओ अथी जे नजरियासँ पहिले हुनकर जे अथी जेना चुनावी अभियानके अथी रूपमे जानल जाइ छथि तऽ ओहने लोक जानल जाइ छै आ हाल फिलहालमे जेना दिल्लीमे केजरीवालके सङ्गे भेल यऽ तऽ लोक एकटा लोकमे इहो एकटा संशय छै जे कहीं पी के जे छै से दिल्लीके केजरीवाल तऽ नहि बनि जेता तऽ ई बात छै एकरा जे छै से हमरा नहि बुझाइए जे चुनावमे बहुत रास एकर आब काल्हि जेना एकटा बड़का ड्रामा भेलै कि लोकसभ जुटि गेलै दुपहरमे कड़ा धूप रहै लेकिन प्रशान्त किशोर एकदम साँझमे जखन लोक हुनकर जाए लगला तखन प्रशान्त किशोर मञ्चपर अएला जी जी तऽ ई कि भेलै लोक बहुत निराश भेला हुनकर समर्थक जी बिलकुल बिलकुल निराश भेला आओर अयलाके बादो ओ नीतीश मने सी एम पर मे जेना हमलावर भेलखिन तऽ ठीक छै सी एम छथिन लेकिन किछु एहन हुनकर एहिमे कमेन्ट एलनि जे बहुत व्यक्तिगत निजी कमेन्ट रहै से हमरा जनैत नहि करैके चाही अच्छा चलू विशाल किशोर के बाद हम सब आबै छी कांग्रेस के रैली पर कांग्रेस मे काल्हि बहुत धमकीजर भेलै पटना मे जी जी आ मुख्यमंत्री आवास के घेराव मे बहुत अथी भेलै तऽ कांग्रेसमे लगातार कन्हैया कुमारके नेतृत्वमे कांग्रेसके प्रोजेक्शन छै तऽ ओकरा अहाँ केना देखै छियै कांग्रेसके रैलीके काल्हि खन समापन रहै बहुत रास जिला से होइत जे छै से काल्हि खन एलैया एतऽ रैली आ हिनका सभक कार्यक्रम रहनि जे मुख्यमंत्री आवासके घेरल जाय ओहि क्रममे राजापुर लग हिनका सभके रोकल गेलनि फेर ई सब आगू बढ़ऽ लगलखिन तऽ वाटर कैनन आओर तकर बाद जे छै से कहल जाइ छै जे लाठी चार्ज सेहो भेलैया तऽ काल्हिके जे रहै से हम देखै छी काल्हिके हीरो जे छै से कन्हैया कुमार रहथि ओ किएक तऽ हीरो एहि दुआरे जहन सत्ताके लाठी चलै छै ककरो पर तऽ ओ हीरो बनि जाइ छै तऽ ताहि सेंसमे कन्हैया कन्हैया कुमारके हीरोइज्म से कांग्रेसके किछो फायदा हेतै एहि चुनावमे हम काल्हिओ खन कहने रही जे बहुत बेसी फायदा कांग्रेसके हेतै एहि चुनावमे से तऽ नहि छै हँ लेकिन कांग्रेस एकटा चीजमे लागल छै जे वोट परसेन्ट केना बढ़ए हमर जे वोट परसेन्टके मने मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट भऽ गेल जी जी जी एकर फायदा कांग्रेसके अहाँके लगैए कि हेतै हँ निश्चित रूपसँ हेतै तऽ ई दू टा पैघ घटनाक्रम रहै काल्हिके जे समझिया जकरा लगातार जे झँपने यऽ तऽ हमसब रोज भोरे चाह पर चर्चा करै छी ई अलग बात छै कि आइ चाह पहिने पी लेलहुँ जी तऽ फेर काल्हि चाय पर चाह पर चर्चा करब जी जी आ सङ्गे हमर सभक कार्यक्रम अहाँ सबके नीक लगैत होयत अपन फीडबैक दैत रही आ हमर चैनलके समधिया मिथिला लाइवके जे छै से लाइक शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी धन्यवाद